Hi mi kombela na ku va mi tshikelela xidlokwana lexi xi nga ta mi pfuna leswaku loko hi va na minongonoko nkarhi lowu taka mi nga saleli endzhaku. Eka nkandziyiso lowu hi lava ku vulavula hi swikwembu swa bifi eka swiyimbeleri swa vunanga bya Xitsonga. Xikwembu xa bifi xo sungula i Tatana Moza.

Risimu leri landzelaka i risimu leri a ri vulavula hileswaku buti wo teka nsati kumbexana wo lava ku sampula na laha a va jikijela beef va yi jikijela eka tatana Eric Nkovani lava va tivekaka hi Penny Penny eka swa vuyimbeleri phela Eric i vito ra mina sava a va bifa mavibyeni okay risimu ra vunharhu rona i risimu leri a ri vitaniwa ku nkumba laha a va sweka beef-i va swekela buti Reddy na Pita Magolongodlo. Risimu leri landzelaka i risimu leri a va sweka beef-i va swekela ntlawa wa Limpopo Poison, laha a va vula leswaku ri tibanana ta n'wina leti mi ti dyaka vana va ndhodha, mi rhwala matluka ya kona mi ya mi ya ma chela le kule le, hi ku rixaka ra Vatsonga ra rila hi n'wina ve ri maendlelo ya n'wina a ya kombi xichavo. Kasi risimu ro hetelela i risimu leri a ri kongomisiwe eka xitichi xa rhadiyo xa Munghana Lonene Makombandlela laha a va vula leswaku ri xitichi xa Munghana Lonene xi xavisa masagwadi naswona va vula leswaku tinqambi va nga dyeriwi mali hi Munghana Lonene va rhobiwa a ku ri beef leyi a yi kongomisiwi eka xitichi xa Makombandlela. Xikwembu xa beef xa vumbirhi i Solly Makamu lava va tshame va beef-a ntlawa wa Limpopo Poison laha eka nghoma ya kona a va vula leswaku ntlawa wa Limpopo Poison i ntlawa wa madevhele i ntlawa. wa madimoni i ntlawa lowu yimbelelaka tinghoma ta Sathana. Solly Makamu va tshame nakambe va bifa Sia Chauke laha eka risimu ra kona ra Bifi a va tseketsela Sia Chauke va ri karhi va vula leswaku Sia Chauke va ti endla Doctor Thomas Chauke. Solly Makamu va tshame nakambe va bifa na majaha ya xibelani yo tanihi va Sasekisa, va Sakamela, va Nyanganyisa, va tsokombela na van'wana. Eka risimu ra kona a va vula leswaku majaha ya xibelani a ya sukeli xibelani i xa vavasati na milendze i ya vavasati hikuva loko va nga swi sukeli va ta dadavala. Xikwembu xa vunharhu xa Biffi i Benny Mayengani The President Hi voni va fika va jikijela beef eka Doctor Thomas Chauke laha a va vula leswaku ri Doctor Thomas Chauke va yivi pawu ra n'wana. Va tlhela nakambe va feature-riwa hi Jambatani ivi va ya endla risimu ra Manghovo leri a ri jikijeriwa eka Doctor Sithole. Rin'wanyana risimu i risimu ra No Mzamo yo sungula laha beef ya kona a yi jikijeriwa eka Mister Post xikan'we na Doctor Joe Shirimani. Va tlhele va kandziyisa nakambe risimu ra No Mzamo ra vumbirhi na kona a va jikijela beef eka xiyimbeleri Mister Post na le ka xiyimbeleri Joe Shirimani xikan'we na Tatana Eric Nkovani lava va tivekaka hi Penny Penny. Va tlhela va endla risimu nakambe leri a ri vitaniwa Swingwiringwiri, leyi Biff a yi jikijeliwe eka Mister Post hi laha va nga fika va vula timhaka ta ku Mister Post i hembe. Eka risimu rero ra Swingwiringwiri va tlhele va bifa na N'wana Mawaniwani hikuva a vonakile a karhi a cinela yindlu ya Benny Mayengani ya swithedzi a vula leswaku ri a yi nga heli. Risimu ro hetelela i risimu ra Dlidlimbeta Leyi beef a yi swekeriwe swiyimbeleri Mister Post, Prince Rhangani xikan'we na Doctor Joe Sherimani. Xikwembu xa beef xa vumune i Mister Post va ku huma eka Ngove eGiyani lava loko a ku ri n'anga a hi ta ku hi vona Dzobye ya beef a hi ta ku hi vona Govela wa beef. Loko a ku ri biya a hi ta ku hi vona ngholo-ngholo ya bifi. Loko a ku ri eka timhaka ta xi academic a hi ta ku hi vona muporofesara wa bifi. Eka vayimbeleri va vunanga bya Xitsonga loko swi ta eka bifi Mister Post a va na ntanga, loko swi ta eka bifi va nghozi ku fana na tintambu ta gezi. leti ti nga na gezi ri nga ku khulukela endzeni ka tona kambe ti kwepfekile hikuva loko wo ti khumba i ta endzela eswikwembini i nga se mila na meno. Mister Post va tshame va beef-a Thembani Maswanganyi hi risimu leri a ri thyiwile leswaku damba vakhegula. Va tlhele nakambe va bifa Benny Mayengani hi risimu leri a ri thyiwile leswaku N'wa Duku na leri a ri thyiwe leswaku Papa Xinyanyana. Va tlhele nakambe va bifa nkulukumba Dokodela Joe Shirimani hi risimu leri a ri thyiwile leswaku Xikhomela xa Machayina. Va tlhele va bifa nkulukumba Prince Rhangani hi risimu leri a ri thyiwe leswaku Maties leri a ri patsa na Thimi Shirimani hi ku angarhela. Va tlhele nakambe va bifa Team Shirimani hi risimu ra madhokonya Mister Post eka risimu ra psychology leri nga thyiwa leswaku ntlhanu wa majaha va bifile na mikateko Zalina wa Team Shirimani mucini wa xisati eka ntlawa wa Team Shirimani.